nyika inenge yese mm -hmm. inoita sokubvumirana kuti musi wekunamata musi wechinyi wesondo mm -hmm. e, eh, ndo panoungana vazhinji mm -hmm. vazhinji havatona idea mm -hmm. vanongori nepfungwa ke yekuti a ah, ndomusi wakamuka jesu mm -hmm. but kuti vanyatsoti papi pacho paakazoti zvandamuka chirangarirai zuva iri mm -hmm. anoti a ah, hazvipo hazvo but munhu wese anozviziva mm -hmm. you know zvine zvingonzi munhu wese ndo vhesi racho mm -hmm. munhu wese anozviziva mm -hmm. you know and so on so nyaya yeku, yeku, yekushifta kwevatendi kubva pakunamata nesabata mm -hmm. kuenda pakunoti vazhinji vaungane nesondo mm -hmm. haina hwaro hwatinokwanisa kuwana vhesi mukati meshoko ramwari mm -hmm. but chinhu chakaitika gradually over a long period of time in the early church after the bible had already closed mm -hmm. zvichitangira pakuti pakaita e, makakatanwa anga akawanda pakati pemajudha nemakristu mm -hmm. Ah, nedzimwe hovhiyo dzaiitika mm -hmm. and then kochiitika hondo dzaiitika pakati pevajudha nerome mm -hmm. then pochiitika kusachengetwa kwesabata kwakanaka mm -hmm mm. kwaiitwa nemajudha mm-hmm. kwakaita kuti vamwe vanhu vaore mwoyo saka mm. toti ichocho one chechitwo kukweshana kwemakristu nemajudha mm. two chechitatu kukweshana kwemajudha mm. nerome nehurumende mm-hmm. semuenzaniso pana acts chapter 18 bhaibheri rinotaura panapa rinoti iro mm-hmm.

saka majudha mm. vaitova nehondo dzawo nerome nerome eh. kusvikira eh, ndozvakaita kuti pazoitike the uh, revolt mm -hmm. ya ad 67 to ad 70 mm -hmm. yakazoita kuti jerusalem riparadzwe mm -hmm. nana titus mm -hmm. ndo yakaparadzwa nekuda kwehondo mm -hmm. nanhasi majudha vanorowa hondo zveku vanhu mhm. vehondo mm -hmm. hadzina kutanga nhasi hondo idzi mm -hmm. saka vaita hondo idzo dzidzi vakaita muna ad 70 ikaperera mm. pamasada mm -hmm. maiona kaiwo eh, at the edge of the judean desert mm. overlooking the dead sea in the jordan valley mm. apo yakatinenga mm. masada yange iri desert palace yaherod the great mm. ndope yakaperera hondo ya ad 70 mm. jerusalemu richiparadzwa mhm. ndokubva vati eh, eh, vagara vagara mhm. ndokubva vazoita the bakochba revolt mm, around 135 ad mhm. vaita futi chimwe chimurenga chechipiri against rome ipapo ndopawakakuyiwa mhm. vachibva vanzi nerome hatichadi kuona mujudha mujerusaremu mhm. hatichadi kuonazve chinonzi chijudha anything chinotirangaridza nezvechijudha hachichapractiswe murome hachichapractiswe mujerusaremu ah, muri kuvabata mhm. saka makristu manje mm. nekuda kuzvidistenza mm. kuti vasarohwe nezvibhakera ne, ne, ne, mm. zviri kukandwa nerome mm -hmm. vakachiti a ah, isu rega tichizvisudurutsa mm -hmm. pane zvimbokoma zviri kukandwa panapa mm -hmm. so ndo patinozoona isusu justin matter

kuti tinamate nemusi wakamuka jesu mm -hmm. muri kuvabata mm -hmm. about 150 ad mm -hmm. ndopaakutanga nyaya iyoyi mm -hmm. ichibva yafamba yafamba vakwazotendeuka mukomana ainzi constantine mm -hmm. mukomana anonzi constantine ndopane muzongozongo wekutanga kwesangano rinonzi roman catholic mm -hmm hakuna munhu akaita more for the establishment advancement and empowerment of Roman Catholicism than uh, Constantine the Great. Mm, Constantine. Yes. Eh? Mm. Hakuna mm. munhu akaita more mm. uh, for, than Constantine. Mm -hmm. And so nama, and all these churches, for example, if you go to the Holy Land to Israel and you go to Turkey, you go to all these churches panonzi mm. apa ndo pakazvarwa Jesu apa ndo paakaita sei apa dzese dzakavakwa namai vaConstantine. Mhm. ukaenda pamount of transfiguration all those churches ukaenda painzi akashandura chingwa kuita wine pese pakaiswa machurches namai va- nahelena mai vaconstantine Mhm. are you getting that Yeah, those churches are there today hatisitaura zvinhu zvakaitika kuti kwaiva nemache aripo nanhasi akavakwa namai vaconstantine the great saka iye constantine ndiye the first roman emperor to embrace christianity All right. are we getting that but he was a shrewd politician nguva ndoyaramba ndandichida kuti tiverenge muna uh, will durant apa tamuhistory manje mm -hmm. this is caesar and christ mm -hmm. by will durant mm -hmm. a historian mm -hmm. uh, and so american historian mm -hmm. achichitsanangura kuti Constantine was a politician first and a Christian later, mm -hmm. sec uh, secondarily, and so on and so on. Iye Constantine iyeye akaunza machanges akawanda muchiKristu. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. One of which inotaurwa panapa, this is another history text book harisi re history yechurch mm -hmm. its european history okay. a history of western society from antiquity to 1500 mm -hmm. iri bhuku iri mm -hmm. its a history text book rinongowanika muzvikoro mm -hmm. okay anobva rataura panapa papeji 193 mm -hmm. yobva yati

ambassador wevatican because vatican the, this church is not just a church like other churches it's mm. actually a kingdom mm -hmm. it's zviri kubva pana constantine up mm -hmm ndo pazviri kubva mm. zvikanzi chimwe chezvinhu zvaakaitawo mm. ndiye akaita declaration muna 321 mm. yekuti sunday richiva zuva rekunamata mm. remakristu mm-hmm. asi zvichibatanidza futi ma vaisa vanga vasingatendi chikristu mm -hmm. nekuti ranga riri zuva ravakanga vagara vachinamata zuva mm -hmm. iri zuva ritori mudenga iri mm -hmm. muri kupabata mm -hmm. saka akaita it was a move of a stroke of political genius mm -hmm. yekuti ava vari kutiza kuti vasafananidzwa namajudha mm -hmm. vaakuti saka isusu ngatichiungana hedu pazuva rakamuka jesu mm -hmm. avawo vagara vachinamata zuva mm -hmm. vese ndovanongokuti aconstantine ndiye manje mm -hmm. and so politically it was a wise move mm. but spiritually it was a disaster mm-hmm. muri kupabata mm -hmm. so lastly eh, aita izvozvo hazvina mm. kuperera ipapo mm -hmm. pakachizoita the council eh, the council of laodicea mm -hmm. ndo yakabva yazoisa the final nail mm -hmm. okay anyone ari kuda tinokwanisa kushare naye kana tinokwanisa kutsvaga the council of laodicea just google it

number 29 of that council mm -hmm. yakabva yaisa declaration i think this one ndo yakabva yava the final thing to shape christianity for generations ndasvika pairi canon 29 mm -hmm. you can mhm. see it madzorera iyi mm -hmm. canon 29 mm -hmm. christians must not judaize by resting on the sabbath mm -hmm. but must work on that day mm -hmm. rather honoring the lord's day iri kunzi lord's day apa isunday mm -hmm.

let them be anathema from christ mm -hmm. let them be cursed mm -hmm. that is canon 29 mm -hmm. yecouncil of um, laodicea mm -hmm iyi ndo yakawa the final saka nekuti vanhu havana kuda kuti vadzingwe muchechi mm -hmm. kana kuti vadzingwe vanhu vakaita kawa

and it's mm. quite a journey mm. and yasatani akashanda nenzira dzakaomarara kwazvo mm. to achieve this mm -hmm. uh, let me conclude by saying mm -hmm. sezvambotaurwa nevamwe vangu muchaona kuti eh, vataura about that power which opposes god mm. changing times and laws and of all god's commandments 10 commandments we, a law that has time is the sabbath mm -hmm. Mm -hmm. and muchaona kuti satan maitiro ake manje when the devil goes to church anoita aron paakaumba chimhuru mm. haana kuti ah, chiuyai chimhuru chaya chaita huyai munamate chimhuru mm. zvanzi ndiye mwari wenyu akaburitsai muijipita ndo inonzi syncretism mm-hmm. ah, ito chimhuru ichi ndiye mwari wenyu iyeyu akatokuburitsai kuijipita mm-hmm. because magara munonamata mwari akakuburitsai kuijipita mm. ndiyeyu manjo mm-hmm. muri kuona jeroboam the son of nibat akabva aita zvimhuru zvacho zviri two Eish. one padan one pabethel padan ndakapasvika the foundation yepakanga pakaiswa chimhuru chacho ichiripo foundation yacho yakaiswa najeroboam ichiripo izvozvo zvandiri kutaura izvi ndo panotangira the river jordan snow painomelta kumount hermon yoerera nepasi inonobuda chitubu chacho chinobudira padan nzvimbo yakanaka zvekuti ndo panotangira river jordan ipapa ndo paakaisa chimhuru ende akati zvimhuru izvi ndiye mwari wenyu akakuburitsai kuijipita mhm. iye jeroboam ndiye futi wekubva ashandura the festival yaitwa in the seventh month mhm. zvikanzi akazviita nemusoro wake mhm. tiri pana first kings chapter 12 kutaura kwandiri kuita uku first kings chapter 12 ndo pane nyaya iyo nechapter 13 ndo pane nyaya iyoyo saka zvatiri kuona ndezvekuti iri zuva iri razouya naconstantine chimhuru ichi ichi chimhuru ichi rega ndikuisirei pachena vanhu vamwari mm. ichi chimhuru ichi mm-hmm. ichi mm-hmm. zvauchaita neinformation iyoyo mm-hmm. handingazivi asi chandaingakumbira ndechekuti dai mwari vatibatsira vatova mwoyo yedu nerudo rwakristu tizive kuti kune vanhu vakatonamata kusvikira israeri yaparadzwa mwari vakati iyi ndiri kuita yekudzura the ten tribes mhm. dzaitungamirwa najeroboamu mhm. mwari vakati ava handisi kuendesa kuexile vachidzoka mhm. ah, ava ndiri kuita vekudzura nemidzi because you have insulted me to this extent ndo the same power iri kuita incarnating the little one ndo the man of sin in second thessalonians chapter 2 mm -hmm. ndo zvakare the uh, first and second beast in revelation 13 mm -hmm. its the same power mm -hmm. yatinoona mm. zvakare yapana constantine mm -hmm. saka haisi nyaya yekuti hanzi iyi chechi iri nani pane iyi mm -hmm. aa ah, ah. mm -mm. forget about mazita emachechi mm -hmm. ngatingotsvaka kumwari tiitirewo nyasha mhm. tigowana kuponeswa mhm. mwari ngaatibetsere atiitire zvakanaka saka ndinofunga kuti ko nhasi zvabuda pachena jesu achiroverwa pamuchinjikwa chechi yakasara ichichengeta sabata maapostles achisvika vakangoenderera mberi nesabata but zvinhu pazvaishanduka kunze kuchishanduka mamiriro and politically and religiously zvichishanduka kudaro the sabbath was then buried because of political ambitions dzakanga dzine maempara mazuva acho iwayo another day was introduced mm. kune chimhuru chakavakwa ndobva paiswa zuva anditi muri kuona and nanhasi kune vanomiririra chimhuru ichi nesimba ravo rose iye neukasha kana uchida kuvatambudza mukati meupenyu hwavo bata chimhuru ichochi vanochimiririra sekunge chine vhesi mukati mebhaibheri but bhaibheri riri pachena riri kuisa pachena remember the sabbath to keep it holy mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka